Revolushon na Norte America, Merka. Revolushon na Oropa, Fransha. Revolushon den Karibe, na Haiti. Revolushon na Sur America, Gran Colombia. Pero mientras tur e revolushonnan aki ta tuma lugá, tin un otro den e mesun temporada ku ta lanta i ku tin implikashonnan inmenso pa mundu henter. Esaki ta e zonidu di e revolushon industrial. Otro for di tur e otro revolushonnan, e ta basá riba awa, huma, karbon i heru. Riba loke ántes tabata e plantashi di San Herónimo, tin un monumentu aislá for di tur otro kos, meimei di nada. Pero e pregunta ta, Kiko e monumentu aki tin di haber ku e Revolushon Industrial? Dos lèter riba e monumentu aki ta bay ta e klave pa nos, Jey i Gey. Nesesiti basta kana i drai un par di rònt i mester kamina nan a sera ke bo bai ku autro mos paina pia. Por fin, m'a yega na un monumentu ku semper m'a wak den potret Y ta den Curaçao Pictures mi wak e. Danki na e speurneuzennan. Pero mi ta tin gana di bin wak e pa mi mes, pa mi film e, pa boso tambe por wak e. E ta djis mi tras ei, a telenan, a telenan. Awor mi tin cu admiti cu mi tabata un poco cansa ora mi a yega San Geronimo. Anto, pa colmo. Ora m'a yega, m'a kuminsá filma den esei weer a kambia, awa sera kuminsá chip, despues awa sera kuminsá kai, despues awa sera kuminsá basha. M'a keda papa muhá. Pero mi ta kere ku e imágennan ku mi tin ta bon pa nos bawá kiko tin skibí riba e graf. Fe kaminda ku m'a bini i m'a wak e monumentu, promé kos ku bo ta ripará ta e banda ku bo ta mira ei, bo ta mira William Foote. Bo ta mira unda el a nase, bo ta mira ki dia el a nase tambe. Einan. Pero e otro banda den e largura di e monumento bo ta mira unda i ki dia el a muri i ki edat e ta tin i kon su estado final tabata. Reparabel ta ku e monumento ta bisa ku su estado final tabata na pas. Kiko a pone ku un hòmber yòn asina bai laga mundu ku solamente trinta i tres aña? Mi sa ku hopi di bosonan ta puntra Ken William Foote tabata? Tin un kos ku nos sa sigur ke tata, e tabata un minero. Si bo bai na Arshivo Nashonal einan bo ta mira ku e tabata un mijnwerker. Oke, awor e pregunta ta, ki mishon minero ei banda? Anto pa kontestá esei bo mester komprondé henter e situashon ku tabata reina na e momentunan ei, ei banda. Anto nos lo papia mas di esei, nos lo mira tambe mas di esei despues. E otro pregunta ta, dikon un monumentu p'e? Mari mi ta sa, e kontesta. Pero úniko kos ku mi por pensa ta, Probablemente el a tabata hopi yega na e persona ku a laga konstruí e monumentu ei. Si bo wak den e hanchura di e monumentu bo ta mira esaki skibi, Erected by JG. Erected by ke men ta e hòmber aki nan tabata e motor. tras di e lantamentu di e monumento. JG ta e inisialnan di John Godden, e gran homber di fosfat na Kòrsou. I ta e John Godden aki ta bira e tata di industria. I ta e ta introdusí industria riba un nivel ku nunka nos no a konosé promé. Kisas nos por bisa, Rinan, Ku John Gordon ku William Foote ta tin un amistat. Nos historia ta kuminsá na aña dies ocho setenta i uno ku un gayón ku yama John Gordon, binti binti un añ. El a bin Kòrsou anto e tabata buska fosfat. Fosfat tabata algu hopi entrèk den e tempunan ei pasobra nan tabata us'é komo un fertilisante. El a bin Kòrsou, e no haña nada e ori ainda, despues el a bai Boneiru. Mi bisa awe Gayki tabata di bon pasobra segun e ta bai Boneiru bientu a supla e bota òf e barku ku e ta aden, anto lag'é kaba na Klein Kòrsou. Klein Kòrsou ta tin fosfat. Na granel, ke men nan ta bisa entre dos pa tres meter di fosfat ta tin na Klein Kòrsou. E aña mes e promé barku di fosfat a sali bai Inglatera, i esaki tabata djis e komienso di rikesanan inmenso pa John Gordon. I mi ta kere John Gordon tabata mira su mes komo esun ku ta trese kosnan No bo. Mi sa cu bo saña kende den di Newport. Well, ta e a bin cu e nomber ey. En ta leka mi na ingles, New Port. Mi sa cu bo ey kende di New Haven, cu tabata ban di Cerro Boca, ban di e marina actual na Santa Barbara. El a yama e lugar ey New Haven. Y despues el a bini aki. Anto ta tin, mi ta kere un vision grandi. Un vision di entero un ciudad nobo. Anto el a yama. E lugá kaminda mi ta kana kinan na Lagun, Jeremie, el a yam'e New Town. Esaki ta bisabu hopi di dje ku ami no tabata pensa ku, hey, nos ta ban kuminsá henter un stat nobo na e lugá aki. Loke John Gordon a laga atras ta edifisionan úniko, strukturanan estilo ingles den mondi na Kòrsou. Diesocho ochenta ke tu bai marká den tòp di e renbak. Djis imaginá bo yin hende ta bai bini, mineronan, mekánikonan, trahadónan, supervisornan, yin hende bezig renba grandi pa wanta awa den tempunan di sekura. Sigui kana bai mas patras den e mondi i lo bo topa ku mas ruina. Kada banda di un dam tin ruina, i mei mei e famoso dam ku su palu di sia. I tur e kosnan aki pasobra nan a haña manganeso. I ora bo kombiná manganeso ku heru, bo ta haña stal. Pero pa yega na e manganeso mester a koba den e serunan di banda bou. Natural si nan koba un tunnel nan ta. bula e tunnel ki nan hopi bia ku dinamit, anto nan tin ku saka e piedranan i nan tin ku depositá e piedranan un kaminda. Akinan ta un lugá ekselente pa bo mira ku nan a depositá e piedranan ei. Awo por ta bo ta puntra mes, Pero kiko a pasa ku tur e plannan aki? Wèl, pa bisele di un manera chistoso, tur a kaba na aros kon koko. Aparentemente no ta tin e manhan. E kantidat di manhan ku nan a spera ku nan lo por a haña kinan. Anto asina ta na diesocho ochenta. E logánan aki ta kla, e dátum diesocho ochenta ta riba e difisionan aki, pero pa pan di ochenta i un, ochenta i dos ya kaba, tur kos tabata gone, será, wèg. Stoffelpark, ku su naturalesa impekabel, ta den dje bo ta bin haña e minanan di manganeso ku probablemente t'ei for di añanan diesocho ochenta. Esaki ta un di e serunan ku tin piedranan ku nan a saka for di e mina òf tùnelnan ku nan a koba bin dump nan aki. Ora bo wak riba Google Maps bo ta kere ku ta djis un serito chikit pero e ta basta grandi, anto ta un so tin tin mas di nan tambe.

Por fin nos a yega na e boka di e mina. Semper bo ta lesa di e minanan, pero por fin nos a drenta den e mina mes mes. I mi tin ku bisa bo, ora mi a drenta mi no por a kere. ke ta bai dje profundo ei patras. Anto bou, segun bo ta kana, y en wesu di bestia. Djis pa pensa kon un tempu mineronan ta traha kinan koba pa buska manganeso. Y nada straño ku William Foote, ku na traha un monumentu graf p'e na San Jerónimo, tambe tabata un dje esnan ku tabata partisipá den e obra aki. Nan a koba mina ki haltu sufisiente ku bo por kana règt règt den dje. I segun bo ta kana den e mina, bo por yuda di pensa kon lo ta ta tempu nan a traha e mina kinan i kon nan a si'é. Bo por lesa ku for di e tempu ei nan ta usa bor mashinnan Pisá industrial ku por a bora sesenta sentimeter den un minüt. Bo no por kere ku den e serunan di Kòrsou nan tabata usa teknologia avansá asina. E parti ariba di e mina ainda tin markanan di bor ku bo por mira. Nan ta règt i largu i ta ku mashin so bo por logra e kos aki. Anta esaki ta un di e minanan. Tin un otro, pero esei ta será, pero esaki ta habrí ke men e ta duna nos un bon bista kon un mina ta ta, kon e kos ta ta antes. Nan tabata bora ku kompreser, hinka dinamit, bula, saka e piedranan. E mina kinan tabata un eksperiencia único, pero tur kos ta yega na nan fin y nos mester a baha bai bek. Nos a tin un tremendo hike, anto por fin nos yega bek na e auto. Un danki especial na Carmabi anto e guy aki, he's the man. Spero nos a caba bon. Esaki ta e awanan trankil di Newport. Pero ta aki, despues di aña diesocho setenta i kuater, John Gordon a lanta un industria masivo di fosfat. i bo no por keda sin ripará e mes un edifisionan tipo ingles riba e tereno. Blokkie ku klenku, meskos ku nos a mira kaba na New Town. Entre sinku shen pa seishen hende tabata traha akinan. Tafelberg, e fuente di fosfat ku su garoshinan di heru yen yen di fosfat ta bai bini di tòp te na e bahia di Fijk. E industria aki tabata asina exitoso cu djes dos aña largu Kòrsou no ta di no di pidi subsidio. Pero pleitu i desacuerdo a pone cu John Godden a sera tur cos na diesocho nobenta i sinku. Riba e tereno aki nos ta bin mira un santana y den santana aki tin dos graf ta di hombernan ingles meskos cu William Foote. Pero tin algu remarcabel cu nos ta wak riba e dos grafnan aki. Ban cu mi. Nos ta den e Santana del Nieuwpoort, interesante pa bo mira tin dos graf. di dos ingles aki den. Tur dos e aña ku nan a muri na aña dies ocho setenta i nuebe. Kiko por a pasa na dies ocho shete nuebe ku William Foote na plantashi di San Herónimo Akinan na Newport bo tin John Cromer i William Brock. Kiko por a pasa ku e tres hòmbernan aki a muri e mesun aña aki? Kasualidat a ta òf ta tin algu ku tabata sosodé riba e isla aki den e tempu ei? E kontesta pa e pregunta ei probablemente Ta un sangura. Anto ta difísil pa nos por imaginá nos mes kon un sangura asina chikitu por tin den dje algu ku por mata henter un ser humano. Pero ta esaki ta gele kort. Anto esaki mi tin ku bisa bo, Mas a ke un bia mas for di Curaçao Pictures kaminda nan ta hasi e connection aki. Di diesocho trinta i ocho pa diesocho ochenta ta tin nuebe epidemia di gele koorts i manera nòmber mes ta impliká bo ta bira gel, anto despues bo ta asta saka koló bruin manera chukulati asina. I esnan ku tabata sufri mes ta e Europeonan, esnan ku no a nase aki nan, esnan ku no ta niun klase di resistensia. Sòldánan ta bini djafó muri, tripulashonnan di barko kompleto. ta muri, ta tin temporadanan ku dies ocho pa binti hende tabata muri pa dia. E tres hendenan ku a muri den e mesun aña ku tabatin un epidemia, nan ta oropeo i dos di nan a muri ku solamente trinta i tres aña. John Gordon a pone niu dilanti. diferente di su lugánan, Newport, New Haven, New Town. Dilanti kiko abo ta bai pone New e aña aki? Tin algu spesial ora nos pensa riba algu nobo. E ta manera di algu ku nos ta rèk nos man pa gara loke ta nobo hopi bia. I ta manera, e ta un kiebra ku e kosnan rutinario E kosnan ku kisas bo a pèrdè bo smak den dje. Pero bo ta sa ku Hesus a bin netamente pa trese kosnan nobo den nos bida. El a bisa nos den e último buki di Beibel, Ami a bini pa hasi tur kos nobo. Mi ta hasi tur kos nobo. Bo sa ku Dios su bondat ta nobo tur meinta? Tambe e Salmo ta bisa nos ku el a pone un kantika nobo den nos kurason. Un hende ku ta uní ku Kristu ta un kreashon nobo. E kosnan di ántes a pasa bai i loke ta nobo a yega. Gordon a mira ku e por hasi algu nobo riba e isla'ki, maske ku ántes nan a deklará e ABC Eilandennan komo islas inútiles. Awor kòrda esaki, No ta pasobra nan a bisa abo wak, nunka niun hende den bo famia no a logra nada, p'esei abo tampoko no ta bin a logra nada. No aseptá e kos ei. No keda kòrda riba e kosnan di ántes. No keda pensa riba pasado. Pagatino, esei ke mi lèt òp! Pagatino, mi ta bai kuminsá algu nobo. E ta kobrá no forma. Ya bo por mir'é! Nos problema hopi bia ta ku nos ta keda wak den e pasado asina tantu ku nos no tin tempu pa ripará loke Dios ta hasiendo aworakí nan, e kos bonnan ku nos ta risibiendo aworakí. e benefisionan ku ya kaba nos a risibí, i ta p'esei hopi milager ta pasa nos forbei. Pero, Dios ta un Dios ku ta hasi tur kos nobo. Un dje otro kosnan ku nos a mira ta riba e graf di William Foote, His end was peace, el a muri na pas. Dor di Kristu, Dios a hustifiká bo i bo tin. pas. E ta algu profundo den bo alma i esei ta bai muchu mas leu ku djis ousensia di guera. Bibando pa Kristu, Spiritu Santu ta generá pas den bo, i e pas ei ta plama over i bo ta bira un hende awor ku ta trese pas. Felis esnan ku ta trese pas! Un di mi versíkulonan favorito ta den Filipensenan kuater shete.